Aýallaryň iň uly ýalňyşlygy öz söýgüsiniň erkek adamy üýtgedip biljekdigine bolan ynamydyr. Erkek ikilik etmez ýaly, aýal üýtgemelidir. Aýal ikilik etmezlik üçin, erkek üýtgemeli däldir. Erkekler ideal aýal, aýallar bolsa ideal är hakda arzuw edýärler. Ýöne, Hudaýyň olary birek-biregi doldurmak üçin ýaradandygyna düşünmeýärler. Aýal hemişe erkek kişini goldamalydyr. Durmuşyň gurluşy şeýle. Köp aýallar erkegiň düşegini gyzdyryp bilerler. Ýöne onuň ýüregini gyzdyryp bilýän aýal seýrekdir. Aýal erkek kişini terk etmeýär, ony diňe öz ýerine gaýtaryp goýýar. Aýallar erkekleriň hiç zady ýatda saklamaýandyklary sebäpli gaharlanýar. Erkekler bolsa Aýallaryň hiç zady ýatdan çykarmaýandyklary sebäpli gaharlanýandyr. Aýal islendik jedelde iň soňky sözi aýdýar. Erkegiň şondan soň aýdan her bir sözi täze jedeliň başlangyjydyr. Her bir aýal ilki bilen erkegiň başga birine däl-de, birinden gidýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Erkek islendik aýalda özüniň arzuwyndakysyny görýär we adatça, aýalyň islemeýän adamyny öwürýär. Erkek bir ýyla golaý aýala seredýär, aýal bolsa erkek kişä ömrüniň ahyryna çenli seredýär. Erkek aýallara hemişe Edil olaryň özlerine garaýşy ýaly garaýar. Köp aýallar erkekleri nädip saklamaly? diýen sorag bilen gyzyklanýar. Durmuşyňyzda hakykatdanam bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, saklamaly adam bilen ýaşamaň. Aýalyň erkek üçin edip biljek iň gowy zady, gazananlaryna garamazdan, ony bolşy ýaly kabul etmekdir. Käwagt gatnaşyklary saklamak üçin aýal agzyny, erkek bolsa gulaklaryny ýapmaly bolýar. Aýal erkek bilen gowy durmuşda ýaşamagy isleýär. Erbet ýagdaýda ol ýeke özi hem ýaşap biler. Aýal gaty gysganç bolan ýagdaýynda erkek zähmet çekmegi islemeýär. Şonda aýalyň özi köp işlemeli bolýar. Owadan aýaldan erkek ilki kellesini, soň bolsa puluny ýitirýär. Erkek bilen aýalyň özara düşünişip ýaşamagy üçin olar dawa edenlerinde-de bir düşekde ýatmalydyr. Bagyşlamagy bilmeýän aýal erkekler bilen tötänleýin tanyşlykdan has ýakyn gatnaşykda bolmaly däldir. Aýal ony durmuş kynçylyklaryndan halas etjek erkek kişä degişli bolmaly. Aýal gapdalynda akylly erkegi görmek islese, özi hem şol talaplara laýyk bolmalydyr. Aýal erkek kişini öz isleglerine boýun egdirmäge näçe köp synanyşsa, onuň ýeke galmak ähtimallygy şonça-da ýokarydyr. Erkek aýal üçin maşynyň gapysyny açýan bolsa, bu ýa täze maşyn, ýa-da täze aýaldyr. Aýal göze düşümligi bilen erkekleri özüne çekýär we erkegiň erbet gylyklarynda oýnamak bilen olary ýanynda saklaýar. Erkek bilen aýalyň arasyndaky gatnaşykda başga adamlaryň pikiri we maslahaty bolmaly däldir. Beýle bolsa, ýüz göterimde bu gatnaşyk iru-giç dargaýar. Aýal erkegi onuň uly gelejegine esaslanyp, erkek bolsa aýaly onuň kiçi geçmişine esaslanyp saýlaýar. Samsyk erkek aýaly täzeden terbiýelemäge synanyşýar. Akylly erkek oňa öwretmäge synanyşýar we diňe paýhasly erkek mümkin däl zady edýär, aýaly bolşy ýaly söýýär. Gije düşende erkek bilen aýalyň arasyndaky dostluk ep-esli gowşaýar. Erkekler hiç wagt aýallar bilen söweşmeli däldir. Sebäbi ýeňiş hem, ýeňiliş hem onuň üçin masgaraçylyk bolar. Aýal erkek adamyň Özüni ideg edýändigini duýanda begenýär we güýçlenýär. Eger bir aýal erkek kişiniň özüne bolan ünsüni we aladasyny duýýan bolsa, goý ol oňa dost bolsun, ol bile bolmak mümkinçiligi hakda pikir edip başlaýar. Erkek durmuşda dogry maksat tapmaly. aýal bolsa dogry maksatly erkek tapmalydyr. Erkekler bir aýala hormat goýmasa, u hemişe diýen ýaly olara bolan gatnaşygynda ilkinji bolup aýalyň ýalňyşlyk goýberendigini görkezýär. Gatnaşyklaryňyzy halas etmek isleseňiz, aýaldan onuň geçmişi hakda, erkekden bolsa geljegi hakda soramaň. Aýal ilki bilen erkegiň aýala bolan gatnaşygyna, diňe soň erkegiň özüne aşyk bolýar. Erkek söweşmeli, sebäbi aýal sähelçe dawa-jenjel sebäpli özünden ýüz öwürýänleri däl-de, güýçli, batyr we tutanýerlileri saýlaýar. Hakyky erkek bolmak diýmek, bu aýaly boýun egdirmekligi aňlatmaýar. Aýalyň oňa özüniň boýun bolmak islemekligini aňladýar.